ndĩmere tũtira- tũtikagwagwe gũkũ kwanyu nĩ kamĩri tondũ tũtigane na andũ arĩa akũrũ tũnengere andũ arĩa ethĩ wĩra tondũ nĩgetha mahote gũtwarithia konyu na mbere na ko- na- na- na nĩ njũĩ kamĩri twamũhe kura kamĩri nĩ agatuthondekera kũrĩa gũtigaru mabarabara

Tũrutaga o mawacimeni tu, na rĩu tondũ nĩ tuonete kamwana gaka gaitũ kega ga gũtũtongoria rĩ, ndamũthaitha andũ a Mathĩra, rekei tũkahe kura na nĩgetha kahote gũtũtwarithia na mbere na nĩ njũĩ gatigũtũgũithia, Mathĩra nĩ ĩgũthiĩ na mbere. Tũcoke twĩre Rigathi wa Gachagua tũrĩ o thutha wake na William Ruto na matikamake na matigacoke na thutha tondũ maũndũ... maũndũ ngai nĩ amathondekete na nĩ tũĩ atĩ na nĩ tũĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũgũthũka tondũ arĩa matongoretio arĩa matongoretio nĩ ngai matirĩ mahotwo nĩ tũĩ atĩ wĩra nĩ ũkwagĩra bũrũri ũyũ witũ wa kenya na gũtikagĩa mbara nĩ tũhoete mũno maũndũ mothe nĩ mega na ngai amũrathime mũgĩka ũguo mũkĩmahe kura na ngoro njega na mũkaumĩra kumĩra kumĩra ta thuraku mũtigakue ngoro no ko hĩndĩ ĩngĩ nĩ twakuire ngoro kana ũrĩa gwathire rita rĩrĩ mũtikakue ngoro na rĩu tumĩre kumĩra kumĩra ta thuraku na nĩgetha tũthure William Ruto na raigethi wa Gachagua na tũcoke tũthure ga kahiga kahiga kahiga nĩ mwega mũno tondũ ndarũaga na andũ a wĩra na nĩgetha wĩra witũ ũrutĩke Nyĩrĩ macoke mathure Rahabu Mũkami. Na nĩ getha andũ acio manyitana-rĩ, na wamatinga-rĩ, wĩra ũcio nĩ ũkũrutĩka wega, na nĩ njũĩ nĩ tũgakena na tũtirĩ hĩndĩ tũkerira nĩ ũrĩa tũgũthondekerwo nĩ atongoria aitũ. Koguo ona mara mathure thuti. Mathure thuti, maumĩre kumĩra na matikae gũkua ngoro tondũ andũ nĩ makuaga ngoro makaigua ndigathurana, anga gũtiathire wega. Rita rĩrĩ Ngai nĩ atũrorete na ritho rĩa tha. Ĩĩ. na nĩ njũĩ no nginya kwa- gũkwagĩrĩra Okay. Ĩĩ. Okay, thengio mũno. Ĩĩ. Mheshimiwa, no twacemania o rĩngĩ? Ĩĩ, thengio mũno Ehe. thengio mũno Ĩĩ. Nĩ wa mũgo Ĩĩ. Rita rĩu rĩngĩ twacemanĩtie rĩ, Ĩĩ. wakĩnjĩrire ũrĩa ũrenda Ĩĩ. gũtwarithia maũndũ ma mathĩra Ĩĩ. na ma- mũno mũno maũndũ ma konyũ Ĩĩ. ũkinyĩtie maũndũ kũrĩ thengio mũno nĩ kĩũria kĩu njĩtagwo Julius Kamiri wa Ndainĩ kana Kamiri wa Kĩamabara kana kamiri wa Saint Mary ũrĩa andũ manjũĩ mm. nĩ itĩna kuma twarĩtie nawe nĩguo eh. na Ngai nĩ ekĩte kwenda gwake tondũ thaa ici ĩndĩ yo ndahoyaga tigiti wa UDA rĩu ndĩ naguo mũhuko rĩu nĩguo ndĩ naguo mũhuko na nĩ kĩama kĩrĩa kirendekana guku na nä kä ama kä rä a mwananchi wakio arakenera nä mawoni makio thengio må no rä u konyå nä ndä mä bangä ire maå ndå mega mm. kuma maå ndå ma å rigitani tondå ndä kä rä ndagä tarä Ngũthiĩ ũguo nginya ũrĩmi tondũ ndĩ ũrĩmi. Mhm. Ira nĩ ndĩrahotire kũhũrĩra deputy president wĩtagwo Rigathi wa Gachagua ũrĩa ũroka na aratũtarĩria wega onake na kĩoneki mhm. igũrũ rĩgiĩ ũrigitani tondũ nĩ areciririe no twake imaging center okay. ĩmwe mathĩra kũringana ndĩri twa gacagua ĩrĩa gũkorwo na MRI mhm. CT scan mhm. x-rays na mbica ta icio mhm. koguo na nĩ tũgũthiĩ twakinya county government ya Nyĩrĩ ithuĩ twĩ ũhoro wa ũrigitani tũkĩarĩrie ngavana uria mathibitarĩ magĩirwo kũrani niĩ ndanaruta wĩra thibitarĩ-inĩ njega Ĩĩ. private St Mary na tũmũ tũmũ PCA thibitarĩ njega ĩna kila kitu Ĩĩ. na cia public no ikorwo irĩ ũguo tũngĩrutĩra Eh, ningĩ ũ- ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi tĩkĩrĩ mũrĩmi na mũndũ ũrĩa ĩkĩraga kĩratũ nĩoĩ harĩa kĩrũ- kĩmũrũmaga tũgĩcirĩrĩra ũhoro wa arĩmi ũhoro wa subsidies

CHP aitũ mekũrĩhwo kanyamũ kegega thirikari nene ĩkaruta kanyamũ kanene mm. national government nayo county government ĩkaruta stipend kĩndũ kĩegega mm. nĩgetha tũrore wega mm. ningĩ ũhoro wa mabarabara feeder roads mm-hmm. na infrastructure mm-hmm. feeder roads na street lights nĩ cia county government na nĩ wĩra MCA no kĩrĩa ngeka mũno nĩ public participation kũria o aikari okorwo nĩ gũkũ mbarĩ ya ciĩra okorwo nĩ gakũyũ okorwo nĩ gacukũ okorwo nĩ konyũ tũgaikara na thĩ locations cio nicio locations inya cia konyũ tũgaikara na thĩ aikari tondũ mũra- mũ- nyũmba nĩ menyagwo wega nĩ- mũno nĩ mũrari nĩ moĩ mathĩna mao magaikara thĩ makanjĩra mathĩna mao nĩ marĩkũ tũgaikara tũgacira tũkona mwaka ũyũ tũkwambĩrĩria kaũndũ karĩkũ mwaka ũrĩa ũngĩ tũkwambĩrĩria Ka- tũgũthiĩ karĩa kangĩ andũ akonyu nĩ mahete support yao nginya kũringana na opinion poll iria- iria irekwo ndirakona above 60 na ndĩmacokeirie ngatho nĩ moĩ ndanarutithania wĩra nao ihinda inene mũno nĩ ngoretwo ndĩ nao biũ ndihana mũteti ndĩ- ngoretwo ndĩ mũtongoria mũteti nĩ ũrĩa wonekaga hĩndĩ ya kampeni yathira mũkamwaga kana ũrĩa ũreciria nĩ hĩndĩ ena mbeca nyingĩ agũka kũhe andũ na yathira mũkamwaga niĩ ngoretwo hamwe na andũ mĩaka yothe tũnyitanĩte nao harambĩ-inĩ cia macukuru cia mĩrimũ graduation na maũndũ mothe nĩ ngoretwo ngĩnyitana nao mũno mũno ningĩ ndĩ mũikari wa gũkũ andũ akonyũ nĩ moĩ ũguo kwao nĩ maramenya nyũmba ĩmenyagwo nĩ mũrari no ti mũroki nĩ moĩ ũguo nĩ maragĩkĩrĩa mbeca to njũĩ kũrĩ na mbeca kũndũ kũmwe no nĩ marauga kura nĩ thiri nĩ kwaũra kwaũra no kura nĩ makamenya harĩa magaikia Eh, Mm, mm, na rĩu rĩ ta rĩu tondũ ta rĩu gĩthurano nĩ kĩa mweri kenda Mm. wa kanana ĩĩ, wa kanana, ĩĩ. ũkwĩra andũ a mathĩra atĩ ũkwĩra andũ a konyo atĩ Eh, specifically ngwĩra andũ a konyo kura icindanagwo nĩ kwĩyumĩria na, na, na gũkĩra ithuothe tũgathiĩ tũgaikia kura gũikia kura nĩ kaũndũ gekĩkaga o rita rĩmwe thutha wa mĩaka ĩtano koguo nĩ wega mũikari wa konyũ akeyumĩria agathiĩ wega aikie kura katiba nĩ twĩrĩte tũthiĩ tũgaikie kura after mĩeri- mĩaka ĩyo ĩtano nĩ ngũria aikari a konyũ niĩ ndĩ kamiri wa ndainĩ kana kamiri wa St. Mary twĩyumĩria biũ biũ tũgaikia kura rita rĩrĩ tũrerwo atĩ agĩkũyũ tũtigũikia kura ciagĩrĩire tũtigũikia kura nyingĩ nĩ ngũmũhe na gĩtĩo mũno mwĩyumĩria nginya bũrũri wothe ũkama- ũkamaka andũ akonyũ ũrĩa tũkora- tũkoragwo tũgĩtongoria nĩ ngũhoya na gĩtĩo mũno mũno mũno twĩyumĩrie kura icindagwo nĩ andũ kumĩra nĩgetha mũthenya ũcio ũngĩ kura igĩtarwo tũkona twĩna more than 98% nĩgetha harĩa mũgĩkũyũ arĩ aheo gĩtĩo tondũ nĩ twĩragwo mũno atĩ nĩ tũgererwo mũno atĩ tũtikwĩyumĩria atĩ tondũ tũtirĩ na witũ ũrĩ harĩa igũrũ no andũ a gũkũ konyuo nao nĩ moĩ twĩna macirahi maitũ onakorwo no twage presidential candidate twĩna macirahi maitũ twĩna andũ aitũ twĩna ũhoro wa ũrĩmi witũ na, na tũtũraga tũhetwo gĩtĩo nĩ gũkorwo tũrĩ aingĩ tũngĩaga kwĩyumĩria Mũndũ witũ ũrĩa tũrenda tũtikũhota kũmũiga harĩa igũrũ. Ndĩngũria na gĩtĩo mũno mũno aikari a Konyũ ithuothe tũkeyumĩria mweri mweri inyanya Thank you. Eh, mweri inyanya wa mweri kenda wa kanana tũkeyumĩria ithuothe tũikie kura nĩgetha tũgakorwo tũrĩ ahotani. no mũnyende no mũngĩaga kwĩyumĩria tũtingĩhotana ona hanini nĩ kũmũria nĩ ngamũrutĩra gĩtĩ wĩra ũrĩa wothe ndĩrenda kũmwĩkĩra wa mabarabara Fidelis wa gwethera ciana citũ kũrĩa ingĩona sponsorship nĩgetha ithome wa thitima wa street light wĩra ũcio wothe ndũngĩhotekeka mũteyumĩria na mũthure nĩ kũmũria na gĩtĩo mwĩyumĩrie inyuothe na gĩtĩo mũno thengio mũno Ĩ kĩama ũrarũgama na kĩrĩkũ? Ĩ ndĩraria aikari a Konyũ mamenye kĩama nĩ UDA, mpango ni bottom up. Kĩama nĩ UDA, presidential candidate witũ nĩ Ruto, tu- na deputy president witũ nĩ Rigathi, na aya angĩ othe wa Matinga, Kahiga, wa Mũmbi, Kami Kami witũ, ithuothe na Kamiri harĩa thĩ nĩ ũndũ wa kũruta mũnini, mũrĩmi mũnini igũrũ tũkĩmũtwaraga igũrũ. Kĩama nĩ UDA, bottom up. Koguo twathiĩ harĩa MCA tũgetha rĩtwa rĩrĩkũ? MCA mwathiĩ harĩa ũguo karatathi ka MCA mũgathiĩ namba ithatũ tondũ nĩ MCA wa gatatũ kuma ũgai wa mahinya wambĩrĩrie nĩ mũgakora kamĩri wa ndainĩ hau ũguo Julius kamĩri ndainĩ namba ithatũ mũkarora wheelbarrow tũrauga kuma igũrũ nginya kĩanda nĩ wheelbarrow. Eh, wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ inyuĩ andũ a ikari a konyũ tũkĩmũhoya na ihoya ithuĩ tũnyitĩire kamĩri witũ na kĩama kĩa UDA wa Mũmbi wa- wa Matinga arĩ seneta witũ gavana witũ arĩ Kahiga na president witũ arĩ William Samoei Arap Ruto marĩ na mũnini wake deputy Rigathi wa Gachagua ithuĩ andũ a- aikari a Konyũ tũtiragwagwa ithuĩ tũrĩ a bottom up na nĩho tũnyitĩire wheelbarrow na nĩgetha tume harĩa thĩ